Senzwa nje kuintroducer itu forex trading so chekutanga ndichati ngojamba into registration ndo the first step kana tichitanga forex trading of course the first step is to learn first kumbotanga waverenga wadzidza then wozotangako zvimwe zvese but right now iassume kuti vamwe maakuziva the basics saka ndoda kuti ndingotanga hangu ne registration then zvimwe zvese tichazoita later on tichiita tichifamba so chekutanga ndakakusendera ilink then to support me ukashandisawo that link munenge makwanisawo kundisupportawo then ichakuleadai to this page then ndo pamunobva mauya panapa you choose usd

kana uri kuzimbabwe you choose zimbabwe right now i'm in south africa so i'll select a south africa then it's mr miss or whatever then let me choose miss and i'm registering for someone so dr ivy then last name ah no let me register for myself ndisazvinetse nemadetails andisina but then mutapuri then email address let's use this one unoisa email address yako yauchazenge uchishandisa please usaise madetails ekunyebera because the moment yaunozoda kuita matransactions kana maverification zvinozokunetsa sa best kutogara wa waisa zvinhu zvechokwadi so apa pangu ndiri kuisa yekunyebera just because ndiri kudzidzisai how to register so um, yes then i use so number that's um, seven to nine um, eight two three eight two seven average and down to six yeah no man not to register mm. the first step yeregistration unenge watopedza so right ndakuenda kuemail unocheka email yachona ndaona yaitosendwa kudhara ndakuti activate account mm, internet is slow your account successfully verified your email address ine kuti ndakutokwanisa kudzokera again so far ndato ndakusaver ndatologwa in ndatove netrading account yehot forex kana ndadai ndinenge ndatopedza for hot forex ndatoregister ndapedza toita kuti registration yatopera but usati watanga anything best kuuya panapa wosubmita wouploada madocuments upload documents then um, wocompleta masteps anenge achidiwa uh, eh, kind of bed tinogona kushandisa zimbabwe then eh, kind of residence south africa city nakuti johannesburg yeah. I guess not the correct spelling then street name and number ndongoti zvangu this kunyebera then ndakuti postal code

because I don't know the zip code so ndinouya nditsvaga kuti which one ye yeah? let me use 2194 mm, I guess ndiyo I don't know yeah, but inofanira kunge iriyo and ndinoshandisa let me use 2194 yes 2194 kana iri zimbabwe akati zip code nesa 0263 ndoyakangoti hatina zip code currently i guess so vanhu tingoshandisa 0263 so purpose of account opening obvious its trading then estimated annual isusu vamwe hatina mari maless than one five maless than 10000 years source of funds tinongoti masavings employment status tinongoti self employed ah, tingoti unemployed kuti zvisanetsa izvo because kunozonzi choose whatever zvakawanda wanda estimated net worth tinoisa maless than uh, user whatever choose

then takuya trading knowledge vano vati and experience yes other oh and other financial instruments okay handisi kuda zvinhu zvakawanda wanda so ndavesa manoo kuti zvisanetse handisi kuda kufila madetails akawanda investment knowledge i have attended seminar in a course yes

ndikunzi ndichazoiswa kuhome page ndakuuya again ndakuti upload document this time this time ndoenda kuti first thing unoisa proof of legal existence tadza id kana passport kana driver's license but unokuadvisa kuti kana une passport first shandisa passport kana une usina passport shandisa id or anything Chi, id yekunyika kwako kana um, passport kana drivers license so kana washandisa id unouploada id yako pano front woselecta front yako then eh, reverse side ndo back side woselecta apa apa then kunoko wakuuya proof of address insaida unoshandisa electricity bill gas bill hatina kuzimbabwe handisa ndamboiona phone bill mostly ndinoshandisa phone bill yete one yaya then bank statement yeah you can use bank statement ndo other option itori bhoo yekushandisa bank statement but make sure ine address bank statement yako kana isina vanoramba kana usina bank statement unokwanisa kushandisa phone bill kana usina phone bill kana anything best to look for another phone bill yepamba paunogara kana isiri muzita mako vanoramba so Mm, pari trick apa unogona kushandisa kana photoshop or something wochinja zita meno zviri kwamuri ya yeah. but mostly inini yangu ndo zvandinoita asi chitsotsi then nyuya panapa wochoosa that scan the document raunenge waskana woti upload after that kana uchiuploada kana uri kufaila kuuploada unongosenda madocuments ako to back office at whatforex com mostly this one it's different because ndashandisa south african domain so um, i think unenge watopedza registration kana nchiti familiarize neye uye neaccount yako first thing chanofanira kuziva this my what forex id iri very important every time paunoconducta paunoconducta what forex using life chart unofanira kuishandira unofanira kuiprovider yekuti vasakunetsa even using email vanoibvunza always saka make sure kuti unogara watovaudza id iyoyo kuti ichii then panapa ndo paunoona balance yemuwallet mako yehot forex not trading account but wallet yako inoonekwa panapa balance kana uchida kudeposita you choose this option kana uchida kuwithdrawa you choose this option kana uchida kutransferya mafunds you choose this option this option unoichuza kana uchinge watodeposita to hot forex then after depositing to hot forex unozouya kunonge wakuita internal transfer or selecta transfer from my wallet this is my wallet ndo inenge iri wallet yako ishi haisi trading account iyi so unenge une trading account yako inozouya kunokutransfer Panapa panenge pa list of trading account muchazoiona kana tichinge taiopena after verification ndokwaunokwanisa kuopena trading account yako live account saka unobva waselecta kuti two wobva waiselecta trading account yacho na wobva watransfer waselecta neamount yaunenge uchida kutransfer yacho na wobva watransfer yobva yaenda kutrading account trading account ndiyo yaunozonoga into mt4 ndo inoshandisa trading account this platform its my wallet haisi trading account ichi ndo kwaunotransfera mari dzako dzichibva kana kuti kwaunowithdrawa mari dzako dzichibva kana wakuda kuita withdrawal first thing unotransfera futi after transferring unenge wakuselecta transfer from trading account yachona futi then to my wallet this is my wallet anditi then wakuzoita withdraw wakudraw mafunds ako wochiita the process yewithdrawal yacho inenge ichidiwa ipapo ndichazokuratidza kana tichinge tapinda muaccount mutrading account iri real account after this um, unenge wakukwanisa kuchidzoka kuhome kwako um, paplatform pedu futi tati tinowana pachiupload maaccounts unokwanisa kuona list yematrading accounts aunawo currently handina kana one because its still new unokwanisa kuopena demo account lets open demo account i think ndo another step yatikuda so far kuti tiite malessons edu Pademo account unouya kuno ukongochuza yagara iripo iyi ndisaka vanhu handisati ndamboichuza iri pazasi yachona maybe one day ndichaizoiselecta then amount choose the minimum then by clicking this chichi woti submit after submitting uchasenderwa kuemail kwako madetails ayaya saka ndonova ari nekumachengeta anenge atori kuemail already because if i come kuno uku tinotowana chii tatosenderwa madetails achona these are the details atasenderwa ekuloga into demo account so musazoshandise demo account yemt4 yaye kuti uchipedza kudownloada mt4 unobva wawana pane um, default demo account yavanokupa mouse this one kuitira kuti mujaire maspreads nezvese zvehot forex nemacurrent space ehot forex uh, then iyi ndo log, login yako to, to my hot forex my hot forex account neish iri pana apa iyi iyi yekuwebsite ndo inonzi my hot forex unoshandisa malogin details aya anenge akanzi uyu kamuchichichi access, access my hot forex website only your client area client area yaya unobva waishandisa this and your password yaunenge unayo then but kana uchida kuloga into my empty full unoshandisa these ones aya uh, aya sorry unoshandisa aya ekupedzisira akanzi demo account aya anenge akanzi demo account opening ndovanoshandisa these ones andide right um, so far takane madetails edu takuchiuya kuno the next thing chatinoita kuita

pano pop up this now to start download na starta download ndapedza ini ndakatodownloada kudhara ndobva ndatoinstalla chiapplication chachona kana chainstalla chinobuda chakada kuita almost like this um, so inini zvangu ndichashandisa um, sorry sorry sorry sorry sorry, sorry. iti but tinoita toita zvimwe zvinhu zviri advanced so ndichashandisa this one uh, not this one not this one let me use this account file unouya panapa woti file login uh, eh, login wauchiisa madetails ako aya awambosenderwa so no empty file ndiri kuda kuti tishandise ichi mm. like this one password ah, this password inobhowera chino one ukangoita yekukopa like this sometimes inoramba just because inosiya space at the end so yeah ndina demo so kuti one demo server this unoshandisa this ip address ichi ndo yedemo server noyawo selector wobva waaidira to this kana uchishandisa mobile unoita zvekutotaipa kuti login to existing account then wobva waselecta hot forex sv sv demo lives demo server don't select What forex demo 7 inenge yakanzi hf sorry inenge yakanzi hf s hf markets sv demo 7 ndiyo yaunoselecta iyoyo ndiyo yaunoshandisa kana uchishandisa mobile application then wobva waisa malogin details anenge aunenge unawo akaita senge awa right Mm. The next thing after wa logger in to mt4 let me check kuti ta logger in successively here tikunzi no connection why unocheka the side remt4 yako pazazaba kana yakanzi connection status no connection you check kuti why iri kuti no connection wouya kunoku I don't even know the reason why I don't know connection. Maybe let me keep trying. Boss, kana ichinge yabvuma kuita connection inofanira kushowa something at the bottom panapa showa green instead of red panenge pane magreen bars panapa so let me try to figure out kuti why iri kuramba kuconnecta inini ndaisa malogin details ese panapa you select traders password not investor password investor password ndichazokuudzai basa rayo later on uh, ndakuita zvimwe zvinhu zviri different kuna uku hey, eh, let me check let me check let me check uh, ndinonga ndinoona kuti chii chiri kuitika pana

panapa unouya panzi like chat ndinoisa name rako ndibati then address ya email address yako yaunenge washandisa for registration then phone number is not necessary then you choose a what for i what forex account then account yachona oh i'm now using my real account account yachona let me go back no live chat so ndakushandisa

wakuuya wakuchuza chi this unokopa let's copy in unopesitira kana kunyora tapira in unopesitira submit wotaura navo zvauri kuda kuti vakuitire atouya uyu paula usvika wachitaura naye but kare nene zvangu handisi kuda kumuudza ndiri kufeila kuconnecta but ndikuda kumuudza kuti mm, andichinjire demo account balance yangu because paipa yata select yairi 5000 but right now ndikuda kuti andichinjire to 500 dollars inowa realistic amount kwete amount dzefake fake idzi so Eh, let me say okay then ndomuudza account yachona account ndakuenda nawo unocheka kuti yakanzi chini account yacho na its 939232 ndo yandinoda kuti andichinjire so ndakumupa then my id is now uchimuudza id iya yatataura nezvayo copy ndio id yandiri kumupa iyi which is this one then ndamusendera chandinofarira about hot forex vanoresponda fast vasiyana nemamwe mabrokers ekuti anogona kutora kana one day rese asati akuresponda pazvichemo zvako so that's why ndichifarira kuvashandisa now vatopedza vamwe vanenge vatotora time yakareba stereki so this time vatopedza right now ndakuto let me check kuti zvanzi chini you're welcome ndakubva ndatocloser napedza nawo sometimes unokwanisa hako kuemailirwa transcript yako kana kungosiya zvakadero nekuvaretawo but they're good vari right zvavo tokuresponda fast right tapedza neaha takuchienda demo account balance yedu yachinja already so ndoda kuloga into another demo account mm. Mm. just like yeah, login

kana wadownloada mt4 yeword forex panapa hapanetse panenge pakatonzi demo kudhara saka usvike uchichinja chimwe unosvika uchingoisa username nepassword yako akutonoga right i don't know why iri kuramba kuloga in this time futa invalid account oh, i now know the reason notepad password yangu ine space at the end this space ishi ndiyo iri kundikwadza ishi saka ndikakopa password ndinofanira kunoisa panotepad first then ndonoikopa from notepad ndauchinoisa pai ndauchinoisa pa pandiri kufanira kuloga in this time inopinda haimborambi yapinda successively sezvamuri kuona panapa yaita bho kana yaloga in successfully inenge
ine muti wapinda mudemo mako watoema already right demo unowana mune machats akawanda wawanda achichi but i prefer kuti ungomaximizer then after wamaximizer anenge akadai so sakungomaximizer one kuitira kuti uve neclear view yezvauri kuda wochinja apa kuchinja macandlesticks kuti ndiselect macandlesticks iye wochinja wauchikwanisa uchiva nebetter view 500 dollar balance yangu iyi yandava nayo panapa ndatova nedemo account ndaregister everything zvatova bo ndava ready to trade using demo account right now um, zvese kana zvapera panapa ndipo paunokwanisa kuchinja kuti uruda macandlesticks e eh, one hour here four hours one day one week one month etc zvingodero ndimacount peside ndokwaunowona macurrency pays ako anenge akaletswa kunoko kana ari mashoma like this no right clicker then wobva wati show all anobva ashowa all vese vese vese vese Hanana UK 100 Rio Alibaba Google whatever zvese zvinenge zvava kubuda kuno vakatoendera manew pins aya Euro South African Rand tichingodero so ese anenge aneswa kuno kwete kuzoti handisi kumaona mostly vanhu vanofaila kuona this one this is gold ndoma gold currencies its gold versus us kudhora negold versus euro right if you right now unongotova nedemo trading account yako everything zvavepo mm, what else chandinga kuexplainerai pademo aya ndo anonzi macandlesticks acho una kune vasingamazivi anoselectwa using this ndo atichashandisa for analysis and everything mostly ndo andinoshandisa zvimwe zvese zvanzandambozoshandisa zvimwe abha izvi nezvimaline izvi ever since dzandambomashandisa for trading but ndinoshandisa nemacandlesticks i'm not saying kuti ndiwo ari recommended every time maybe unenge wawanawo strategy yako ineyo kuti unoshandisa zvinhu it's okay to use that strategy then kana wakuda kuplacer order vanhu mostly this part ndoyamunofeila ndoyamunofesa machallenges yekuplaca maorders let's say wasenderwa signal in a signal is something like this mostly in tinosenda masignals let me check kuti which one do i use here mostly tinosenda masignals anenge ari in this format toda kutorana like for example eh, euro usd anenge akaitwa something like this then akati kana kuti euro and then akati kana kuti sell euro usd ndobva ndati kana kuti eight eight ndinotarisa this, uh, this price ichi iri panapa kana ndichisela at 1.13364 saka mostly ndinoignore the last digit not 3 36 instead of either this form ndinosiya yakadai so because mostly vanhu vazhinji tinoshandisa ma four decimal plates whatever then ndakuti eh, tp thats take profit kana ndichiti tp ndokureva take profit take profit kana eh, for, for example let me use one hour chart take profit let me say maybe ndendati kana kuti take profit at this level eh, inova 1320 na 13 13 121 316 ndo pandinowanzoisa and let's say ndo pandinoendesa take profit yangu ndo pandaita 1.1316 nditi stop loss um, maybe stop loss nechiti panapa around here that's 1.1367 the reason why ndiri kuisa ipapo inyaya yekuti ndiri kungogadzira something chekuti muunderstand hazvisi kureva kuti ndo zvazvinofanira kunge zviri no you can do whatever zvinokuitira hazvireve kuti izvi zvinhu ndo zvinofanira kunge zviri zvinhu zvachona orit now iwe unobva wauya kumarket kwako ukaona yadarika like now handiti muri kuona mm, chati sell at 1336 ike zvino yava pa 1330 ichiri murange because yangosara ne6 pips ndo dzandanonoka nadzo so mostly unongouya wo double click here wa double click you choose lot size inoenderana na account kana account yako iri like 500 like this iwe you choose 0.05 tomboti ndiyo yandinoenda tishandisai eh, umboisa stop loss yako unouya ucheka stop loss yeah that's this one 1 point mboya edera 1.1367 tp yako take profit uya waedera this one again that's 1.1 3 let me check again kuti ndanga tichii 316 16 wobva wapo place a sell was ndati sell market execution make sure that our pakati market execution wobva watoti sell zvatopera ndo inonzi trading yacho watoplacer first order rako rakutorana currently obvious every time paunoplacer order rinopinda richitori loss already why the loss inokonzereswa ne the difference between bid and ask price inova iyo inonzi chi spread spread inenge yakashowa panapa mostly ndinoprefer kuti ishowe kana uchida kuti show no select this inenge yakashowa panapa right the best thing chandinodira kushandisa mt4 mm, yecomputer ndechekuti ine inonzi trailing stop trailing stop ukayaka click panapa eh, ukati trailing stop mostly ndinotaura kuti kana uchishandisa masignals andinoprovidha inini kana kuti whoever anenge akutishandisa trailing stop um, noye baba unoshandisa kana unotrailer for 20 pips 20 pips it's equivalent to 200 points apa pa 3 pips is equivalent to 30 points so 200 points hapana tinouya toti cast home obva kuti 200 points obva wati okay anditi ndo 20 pips idzi inotrailer for 20 pips this means kuti ikaenda profit for 20 pips kunoko ikaita profit ye 20 pips inobva yamova stop loss ichi yaiswa panamba ichi inova this stop loss inobva yaiswa paopen open price panapa kana uri online zvine advantage yekuti unobva wabvisa trailing stop iyaya wobva wati nine kana ichinge yamova the stop loss to open price andidi unobva wabvisa but kana usiri zvine advantage yekuti ichatrailer yatrailer ikasvika pa this level inokondinya ichitrailer ichitevera profit yako ne 20 pips difference ye 20 pips but pakaitika reversal hauchapinda ikuloss wakusvika uchitrigirwa uchirohwerwa trailing stop loss yako iri muprofit hairohwe iri loss trailing stop loss inorohwa iri muprofit saka zvine advantage yekuti kana ukabuda mumarket market ikaita reversal haufesi madangers ereversal ndo advantage yachona yekushandisa trailing stop loss saka mostly i recommend you guys kuti muishandise trailing stop loss that's why ndichiti trade using laptop not mobile handizive kuti pamobile iripo here but ndakaishaiwa saka ina handizive anenge aionawo kunge andizivisewo ndozivawo because hazvireve kuti ndinoziva everything no iwewe uri munyowani kudero unogona kutozoziva mota nenini ukatondibetserawo kutoziva zvinhu zvinyowani zvandisingazivewo right eh, now tatoplace first trade yedu yesewo maybe tawana another one eh, yatinenge ichiti pamwe ndeyebhayi yeusd card usd card redu tawana signal again akanzi bhayi eh, rakanzi rakanzi kana kuti eh, buy usd card it currently tinoda kushandisa mamarket execution that's 1.2981 1.2981 tp eh, tombo tp yedu yanzi kana kuti at 1.1.30 whatever zviri iro ipapo then stop loss yedu toti yanzi kana kuti 1.29 2953 nditi same thing stop loss inengoenda pastop loss tp inongoenda patp stop loss yedu takutongouya takutongoibairira pastop loss tp yakutongouya yakubairira pananzi tp andite then volume don't forget volume volume isainoenderana neaccount yangu apa mandisi kureva kuti account ye500 unoisa volume ye0.05 no account ye500 unoisa volume ye0.02 kana 0.03 ndo the best yekushandisa right panapa comment unogona kungokomenda kuti ah, kana kuti signals kana uchida hazvina basa izvi haisi kungotaura wangu signal from ndiri maybe ndozvanenge uchida haisi recommended its optional then market execution its obvious then sezvo tatiitse by tauchichiplacer chi by zenda yedu right this one kana takiplacer kudhara ratova in profit already 50 cents you can close profit kana waona kuti yasvika paamount yaunoda but ine recommend kumirira for tp asi masignals andinopa mostly anenge ane tp iri kuresa saka unoisa tp unotora profit paunoona kuti its enough for you kana kuti yasvikawo kunzvi more than 30 pips unokwanisa kuclosa half half lot kana ndichiti kuclosa half lot like ava apa ndichida kuclosa half lot ndinouya panapa ndoti chii modify or delete order oh, sorry sorry sorry sorry sorry let me close i think ndaita error unouya panapa woti right click woti close order uh, this one is kuda kundiitira zvandikuda no handisi kuda zvese izvi futi sa ndoda kuita yekudouble clicka you double click kana uchiclose half load uya uselect half load it's 0.25 but hakuna asi tinoyatoti 0.02 that's our half load then wobva wati market execution inenge yakaselectwa ipapo panapa panenge pakatoselectwa already kuti close so inenge yati close sell 0.02 chichipa market qa ndaclose half lot then ndatoclose half lot ipapa now makuona kuti ndasarwa nechi nesize ye 0.03 zvichireva ndaclose half lot ndopaiva patinoti close or minimize profit whatever minimize loss kana kuti chichi zvandinenge ndichiposta kugroup mostly kana ndichikusendera emasignals right matoona ka kuti aflot yatoclosa sei zvine advantage yekuti even iyi ikazoenda kulos ikazoenda ku ikanotrigger trading stop loss yako kana kuti entry ikadzokera kuentry iwo watotora profit already but apa ndatadza hangu kutora profit why because ndandisiri muprofit ndachida ngokuratidza kuti munozviita sei then panapa ndo pamunoona history yemaclose transactions enyu munomaona nepanapa then what else chamunganida kuziva apa mm. right makuziva kuplace maorders eh, tapedza maorders takuchienda pamapending orders pane anenge ari mapending orders mapending orders maorders anofanana senge ne masales top ngatichinjei chatiri kushandisa timboshandisa gbb usd tine masales top mapending order types tinana masales stocks tine inonzi sales stock impact kuti masales stock then tine buy stock tinewo sell limit tine buy limit right aya ndo mapending orders atinawo aya right mapending orders aya ari important kuti muwaziva mm, why mostly ndinosenda masignals ari no impending orders kana kuti iwewo paunoita analysis dzako wega wakugona unokwanisa kuseta mapending orders kana tichiti sell stock tinoiplacer sei unouya panapa woselecta market execution pending order sell stop selecta wobva waplacer sell stop yako pavalue raunenge uchida nebuy stop ne TP yako ne stop loss yako volume yako wobva waplacer pending order saka right now rikati timbouyisa example ye sell stop toda sell stop ye gbp usd toda kuti kana rasvika pa this level that's 1.2903 rega rakontinue kutengesa rikontinue ne sell richikontinue richidzika kuzasi saka takuisa ipapa 1.2903 then Tip yedu toda kuti inge iri kuzasi kana kuti ku 1.2890 uno 1.2890 then stop loss yedu toda kuti kana kuti inge iri kuno kumusoro uko 1.2935 right taplacer sales stop yedu sales stop yedu inobva yaiswa pazasi zvichireva kuti haisi kurana izvi yakamirira kuti kana yangosvika pathis level yobva yatrigger yobvadi yarana yakasvika pathis level iri ndobva yatanga kurana this candle rikamuvha rikasvika rikati qa richikontinue richienda ndopatinai tichiti tiri muprofit but rikarevhesa rinodzokera kustop loss yedu saka tee tanyora saka tinoda kuti rikontinue kana iri sale stock saka so far zvesale stock ndaiexplaina mamwe ese ndichazoexplaina later mapending orders anongowanikwa ipapa hakuna kumwe kwaanowanikwa ese akatolistwa ipapako aya ari four ndoatinoshandisa right now tapedza takuziva kuti unoplacer sei maorders ako everything zvaakuzikama sa next video hatichaita tichange taakuchiexplaina manje kuti tinotrader sei kana kuti tichaexplaina zvimwe ezvo mabasics everything zvinonidwa kuti ustate kutrader thank you guys tobatana later